Ysgol Sul, croeso i Ghryn. Dwi'n meddwl bod fi 'di cyfarfod chi'n iawn o blaen, heblaw ryw nosweithiau chydig bach yn Lloegr yn Aberystwyth, ond heblaw am hynny, nawn ni nawn ni gymryd hyn fel y tro cynta' i ni gyfarfod yn iawn. Iolo, 'swn i'n dechra gofyn t'o' be' be' 'di hanes, be' 'di cefndir y y prosiect 'ma? Yy wel, ni 'di nabod ein gilydd ers sbel, yy ma'r tri o ni o Llandeilo. Jyst yn ddiweddar iawn dathon ni lan gyda'r syniad o ffurfio band, mae gyda ni'r un blas gynna efo'n cerddoriaeth. A ia, nath yr holl beth ymddangos i ni. Be di hanes yr enw ta? Achos mae o'n, mae'n enw bach eitha, eitha, eitha diddorol, dydi? Ie, ma' ma' elfen o eironi i'r enw. Reit, ocê. Eitha tebyg i Plant Duw ers talwm. Ie, rywbeth fel 'na. Ie, ma' ma' ring da i'r enw, ie, ma'n swnio'n dda. Dych chi'n eitha gwahanol i lot o stwff eryll sy allan yng- yy o o fewn y Gymraeg ar y funud. Pwy di'r dylanwada? S- dwi'n clywed lot o So 'na wythdegau, bach o Smiths mlaen. Cerddoriaeth kind of slacker rock y nawdegau, Pavement, Dinosaur Junior. Yn yr wythdegau es i trwy cyfnod o ran dy lot o post punk, kind of Echo and the Bunnymen. Mae hwnna'n newid swnio fatha bod chdi'n deud pen o'n i'n yr wythdegau trwy bob cyfnod. Na, jyst i gadarnhau fi ddim o'r wythdegau, heb gael fy ngeni yn yr wythdegau. Be sy'n digwydd efo gigs ta? Achos dych chi 'di bod yn neud un neu ddau ond dych chi'm 'di bod yn neud gormodedd. Oes 'na fwriad i neud mwy? A o's ma'n dod ma' cyfres o gigiau gen ni dros y misoedd nesa nawr a wedyn sawl gŵyl a ie byddwn ni'n chware'n Maes B ac yn y blaen ie. Ond fel rheol ni pan ma' rhywun yn gofyn ni os gigs yn dod lan ma' pobol fel arfer yn cysylltu gyda ni tua wthnos cyn yn gofyn ei chi ffansi chware? Achos bo' rywun arall 'di tynnu allan. Ie. Dych chi yn tua trydydd blwyddyn yn yn y coleg ŵan dwi'n iawn i ddeud hynna? Yy fi trydydd flwyddyn. Fi ail. Ti ail.
Ail. Ma' hynny deu- deud y gwir yn eitha hwyr i ddechra band yndydi? Pam pam bo' chi 'di gadal 'i mor hwyr? Yy o'n i jyst yn teimlo fel yn ber- bersonol o ran ysgrifennu caneuon o'n i isie n- sicirhau bo' gyda fi deunydd da i chware'n fyw cyn bo' fi'n yy... Marw.
Ie ie cyn fi marw a hefyd cyn bo' fi'n rwysio mewn i chware. Ie. Pwy sy'n sgwennu'r geiria' 'ta achos ma'r yy ma' ma' nw'n eiria' efo dipyn o feddwl tu ôl i n'w swn i'n deud enwedig yr un Aberystwyth 'na. Chdi sy wrth ei ola? Ie fi sy'n sgwennu'r geiria Os o gen di'r os o gen di'r i'r gan yna achos ma'n swnio fatha fatha bo ti yn ca'l amser eitha caled yn Aberystwyth yn y gan. Cyfleu teimlada negyddol yw ran fwya o'r caneuon. Reit. Sdim ie dim byd personol jyst ie. Ma'n ma'n od dydi achos ma'r geiria yna'n gwrth b- gyferbynnu wedyn efo y gerddoriaeth sy'n dipyn hapusach a mwy o fynd iddyn n'w. Ie wel yy un band ma'r Dw i'n ffan mawr ohoni yw kin' of yym y Smiths. Reit. A be' sy'n yn wych am y Smiths yw'r ffaith bo' gyda chi cerddorieth kin' of jangle pop yy a yn gwrthwynebu 'na ma' gyda chi yym geirie Morrissey sy'n itha negyddol a m- fi licio'r cyfuniad 'na. Ie fi licio meddwl bo' ni'n me- mewn ffordd yn trio neud 'na'n 'unan.